Яшьләр белән алга таба ничек эшләргә, ничек иттереп хәрәкәт итәргә, шул турыда без сөйләшергә булдык. Әлеге безнең инде язучылар берлегенең дә мондый сөйләшүне күптән үткәрергә теләге бар иде, без аны күзләргә дип торган идек. Без дә яңадан менә Татмедиадан әлеге тәкъдим белән чыктылар һәм аларның бу мәсьәләдә уйлар белән карашлары бар, без моны бергәләп бүлешмәк.

Иң төп мәсьәлә, бүгенге көндә көн кадагында торган мәсьәлә, менә без Гөлүсә дә монда, ул татар әдәбиятының киләчәге мәсьәләсе. Киләчәк турында уйласак, безгә кирәк хәзер яшь булачак язучылар, яшь шагыйрьләр мәсьәләсен күтәрергә.

Ул бүгенге көндә Татар китапның шефында эшли. Анда аның алдында җитәкчелек тарафыннан бу елгы бурыч, яңа татар әдәбиятын барлыкка китерү. Яңа авторларны эзләү, яшь шагыйрьләрне, яшь авторларны. Татмедиа белән Татар китапның шефы бергәләп бу юнәлештә эш алып башлап җибәрә хәзер. Безнең бар Идел журналы. Алар катнашалар бу эшкә һәм без тәкъдим белән чыктык Язучылар союзына. Мин уйлыйм, безгә Язучылар союзында яшьләр бүлеген, яшьләр нинди юнәлешне алып оештырырга кирәк. Татар әдәбиятына гомумән, образно әйткәндә, безгә кирәк яңа ремонт, яңа авторлар, бу образно да. Безгә кирәк яшь язучылар, яшь шагыйрьләр. Без менә филология факультеты белән дә, КФУ белән дә бу вакытта эшлибез. Без Бу эшкә тотынганда Татмедиада, Идел журналында әз яшь язучылар яшь шагыйрьләр әздер дип уйлыйбыз әле. Ләкин бүгенге көндә менә Президентыбызның булышлыгы белән, комиссия, телләр комиссиясенең булышлыгы белән әдәби лаборатория булдырылды Идел журналында. Анда дүрт әдибебез яшьләрне җыеп, укыту эшләрен башладылар. Бүгенге көндә ничә студент Менә хәзер үзләре сүз бирәбез, ул сөйләп китәр. Чынбарлык та без яшьләрнең бар икәнен аңладык. Ләкин яшьләргә юл бирер кирәк. Ләкин яшьләргә булышырга кирәк. Әгәр дә язучылар союзында яшьләр эше белән эш башланса, аларны сез үзегезгә союзга чакырсагыз, аларга моның әсәрләрен бастырырга булышсагыз, Эш җиңелрәк китәчәк. Шуңа күрә безнең төп тәкъдим менә монда безнең белән Гөлүсә, Гөлүсәгә сүз бирергә, аның идеяләрен тыңларга. Идел журналы бит инде һәрвакытта яшьләр иҗатын барлау белән башта ук эшен башлап җибәргән. Шулай иттереп без аны үзем эшләгән дәвамда шулай дип дәвам дәвам итәргә тырыштык, әдәби судлар үткәрдек һәм инде менә узган ел башлап җибәрдек Яңа исем дигән иҗат лабораториясе. Әлеге лабораториядә инде без чакырдык бер алтмышлап безнең теләк белдерде. Ундүрт яшьтән утыз биш яшькәчә яшь язучылар, дип әйтик инде, яшь башлап язучылар, дип әйтик, әйеме? катнашырга теләк белдерделәр. Менә Гөлинә безнең шуларның берсе. Аның әсәрен инде Идел журналында бастырып та чыгардык. Без аның бер әсәрен бергәләп яздык, әйеме? Бер өлеше генә язылган, дип, икенче өлешен көтеп торып, журнал киткәнче, шулай иттереп әзерләп, менә якын арада, Алла теләсә, без аны Әдәби судта да карарбыз. Яшьләрне популярлаштыру иде безнең анда эш. Хәзерге вакытта дүрт остаз безнең шөгыльләнә, алар инде шул Татмедиада ачылу ачтын. Әлеге яңа исем лабораториясе шулай ук үзебезнең Татмедиадан сайлап алдык остазларны, Ләбиб Лерон, Рөстәм Галиуллин, Лилия Гыйбадуллина, шулай ук Мәйдан журналында һәм Ланша Бударовалар, алар инде Менә шул алтмышлап бала белән шөгыльләнә. Берәм-берәм яңа әсәр яздыру өчен ниндидер дәресләр үткәреп, менә бүген килә аласыз. Татар китабы йортында була остаханә утырышларының чираттагысы. Монда Латыш Абударов алып барачак үзенең остаз шәкертләре белән бергә дәрес. Шулай иттереп дәвам итәчәк. Ахырдан инде без әлеге яшьләрнең әсәрләреннән күз алдында тотабыз инде, бик яхшыларын редакцияләгәннән соң, остазлар дәресләгәннән соң, бәлки, бер җыентык иттереп тә бастырып чыгаруны да күз алдында тотабыз. Яшьләр хәзер, минем аңлавымча, Иделдә эшләү дәверендә нәрсәгә юнәлдем, аларның күбесе Социаль челтәрләрдә әсәрләрен бастыру дигән чикләмә күбесенә, анда каядыр бастыру, китап чыгару да кирәкми, башкасы да кирәкми. Шулай бит инде. Алар үзләренең юнәлешен тапканнар, башка, дип әйтик, өлкәдә. Шул телефоннарда хәзер бөтен нәрсә, шулай иттереп иҗатларын бүлешү шул рәвештә бара. Ләкин анда язу гына түгел, ә әдәбиятның чын, менә безнең классиклар үрнәгендә, татарча матур итеп сурәтләү чаралары белән языр өчен ул укырга да кирәк, шулай ук инде нәрсәгә дә булса өйрәнергә кирәк. Әле яңа исем лабораториясе дигәндә, без аны киләчәктә дә күз алдында тотабыз, ул инде остаз мәктәбе дигәнне аңлата. Остаз мәктәбе, менә безнең хәзерге вакыттагы мөнбәр тота торган язучыларыбыз яшьләргә остаз булырлык иттереп. Безнең Вальтер да әйтеп калдырган бит, һәркем үзенең бакчасында гына казына хәзер дип, шуның шикелле, шуның герое. Һәркем үзенең бакчасында гына казынырга тиеш түгел, без барыбыз да татар телендә камил әсәрләр иҗат итеп, яшьләргә әзрәк кул бирергә кирәк. Һәркем менә әйтәләр бит инде, Мөдәрис Әгълам да, башкасы да, Рәдиф Гаташ да әйткән, ни,

Яшьләрне, гәрчә нәшриятта эшләгән вакытта мин байтак яшьләрнең китапларын редакцияләргә туры килде, Аллага шөкер. Бала бар, 30 яшькә кадәрләр дә бар, 30 дан калкканнар да бар әзрәк. Әмма ләкин дөрес әйтә Шамил әфәнде, әгәр дә синең үкчәңә басып килә торган яшьләр булмаса, синең әдәбиятта яшәвең шактый дәрәҗәдә бәхәсле һәм мәгънәсез булган. Бик дөрес. Ни бу, төтене дөрес чыга бу минем яшьләргә һәр вакытта да ярдәм итә кирәк. Әлбәттә, аларның колагыннан тартып үстерү турында сүз бармый.

Теге, әлбәттә, җыеп та чыгарырга ярый торгандыр, серләрне, ниләрне. Ә менә аерым, теге, инде була башлаган, була, була башлаган авторларны, теге, бөтен бөтен аларны теге, не кадәр итәрәк итсәң, дөньяга күрсәтсәң, алар шул кадәр тизрәк өлгерәчәк, тизрәк өлгерәчәк һәм тизрәк әдәбият мәйданына киләчәк. Шигырь әйтә Мәхтияне, Кеше, укырга кирәген уйламаска да мөмкин, ә менә үзенең яшьтәше кеб, үзенең яшьтәше язганын күреп, гаҗәпләнеп, шундук яшьләр дә, Мирзәгап әйткәнчә, әкренләп шушы иҗатка тартылырлар иде. Ук, укырга, язмасалар да, укырга өйрәнерләр иде. Шунда, менә алардан бер нинди шоу ясау, анысы инде, әлбәттә, безнең татмедиянең ярдәмен кирәктер. Шундый бер зур тавыш чыгарып, кызык ясап, теге вакыйга ясап. Чөнки татмедиянең мондый ресурслары бар, белеп торабыз, анда интернетта бер нәрсә чыкса, бөтен дөнья шаулый. Шуңа күрә. Менә шушындый язулар безгә дә эшләргә. Чыннан да, менә мин инде монда берничә фикер әйтәсем килә. Беренчедән, безнең замана үзгәрә, яшьләр, яңа яшьләр калкып чыга, без картаябыз, яшьләр белән эшләүнең яңа алымнары кирәк икәнлеге аңлашыла. Ягъни без элек-электән килгән алымнар белән бүгенге көндә яшьләр яшьләрне әйдәп бара алмыйбыз. Алымнарны үзгәртергә кирәк. Ничек итеп? Конкрет кына әйтәсем килә инде. Мин моны бер ничә ел элек икән, дүрт-биш ел элек икән инде, әйткән идем дә, нәкъ шушындый утырышта. Менә безнең Язучылар берлегендә өч йөздән артык язучы бар, шулай бит? Алар арасында яшьләр белән эшли алырдайлары яртысыдыр, мөгаен. Һәрбер язучының бер булса да шәкерте булырга тиеш. Бу бигрәк тә остазлар елында остаз һәм шәкерт проблемасы. Һәрбер язучы, үзенең районыннанмы ул, кайдандыр мәктәптәнме, бер генә язучы баланы тапса да, яза торган баланы тапса да һәм аны, менә бу икенче ысул инде, токмедиа ярдәме белән продвижение ясап, алга җибәреп, шоу ясап эшләсә, без шул юл белән генә бүгенге көндә Яшь язучыларның сафын арттыра алабыз дип уйлыйм мин үзем. Чөнки башка төрле юллар менә элеккеге кебек язучының дәрәҗәсе, беренчедән, хәзер элеккеге замандагы кебек түгел. Кем ул язучы дигән сорауга балалар инде аның образын төзибез без мәсәлән, язучының образы кем ул? Ниндидер теге эшләпәле, шундый Нишләптер инде ул ир-ат. Язучыларның бала өнәгесе элеккедә төзегәндә ир-ат итеп күрәләр аны. Ләкин ир-ат язучылар безнең әдәбиятта хәзерге көндә кайда соң алар? Ә бала шуны, бала димик тә инде, укучы шулай итеп күрә, ир-ат итеп күрә. Һәм Аннан соң менә шул язучы ның дәрәҗәсе, язучының дәрәҗәсе бу хәзер үз артыннан теге көтү-көтү булып йөри торган балаларны ияртер дәрәҗәдә түгел, кызганычка каршы. Шулай булгач, безгә менә русча шундыйсы бар бит инде, точная работа дип әйтәләр, һәрбер бала белән конкрет индивидуаль эшләргә кирәк. Моның өчен һәрбер язучы үзенә менә шул бер шәкертне Әзерлә һәм аны әдәбият мәйданына чыгар. Аның белән айлап бер тапкыр гына күрешеп, сөйләшеп эшләсә дә, аның әсәрләрен караса да, менә ул нәтиҗәле алым булыр иде дип уйлыйм мин. Әйткәнемчә инде, икенчедән, ул әнә шул продвижение, бүгенге көндә алга җибәрүдән башка интернет дөньясында, IT-технологияләр дөньясында яшәү мөмкин түгел балалар өчен дә. Һәм аннан соң. Язу осталыгы дигән әйбер бар бит әле. Язу осталыгы никадәр дәрәҗәдә? Менә әле үк өйгә йөргән балалар бар, укучылар, студентлар. Аларның бүгенге көндә, мәсәлән, мин бастырып чыгара алырдай бер дүрт-биш студентны гына күрсәтә алам. Конкрет дүрт, тагын икесендә мин әле шикләнәм, анда кул кертмичә, менә берничек тә төзәтмичә, менә иҗатын

Яшьләр белән, яшьләрнең үзләренең сөйләшәселәре килә инде, ул бит инде клубта да шулай, анда олылар кереп тула икән, яшьләр торалар да чыгып китәләр урамга, олылар урамга чыгалар икән, яшьләр клуб артына китеп баралар, ул бит инде һәрвакытта да шулай булган, шуңа күрә беренче чиратта без монда әллә нәрсә дә итә алабыз, безнең максат, минем аңлавымча инде, аларга ниндидер бер мәйданчык бирү, площадка бирү, ә нәрсә эшләргә тиешлеген алар үзләре билгеләми икән. Аларга ул кызык булмаячак. Без шулай итегез, болай итегез, тегене языгыз, моның турында языгыз дип бөек максатлар куя алабыз, инде алар аны эшләмәячәкләр. Хәт, тем более, хәзер эшләмәячәкләр, шулай бит инде. Ул теге, теге без үзебезнең яшь вакытта чыгып итәбез дә инде теге ниндидер безнең өчен нәрсәдер анда Күп кешеләр өчен инде теге яшь Ленинчеда бында бер юл язылып куелса, ул шатлык. Хәзер бит яшьләрне алай кызыктыра алмыйсың син, яшь Ленинчеда синең анда Сабантуй журналында синең бер шигырең чыга, шушы оешмага йөрсәң дип. Алар аңа әйтми, алар башта әйтәчәкләр, Гаеп бар, күпме түлисең?

Анда Булат Ибраһимовныкы булып чыкты ул әсәр. Ул язган иде көндәлек жанрында. Вакыйф абыйлар белән бик озак бәхәсләштек, көндәлек дигән жанр булмый, мондый әсәр булмый, диделәр алар. Ну, шулай да без шактый бәхәсләшеп, аны урынга керттек. Мин аны бөтенләй беренче урынга дигән идем, беренче урынга ул үткәрәлмәдем, әлбәттә, минем бер тавыш белән генә. Рус Гуннар Вакыйф абый минем янга килеп, Әйе, андый жанр бар икән, андый китаплар бар икән, дип таныды ул аны. Җиңде бит ул әсәр. Җиңде, но беренче урын ук булмады. Җиңде, әйе, җиңде, мин бик каты талаштым. То есть менә соңыннан аны Вакыйф абый таныды, менә бу әйбер дә бар, шуңа күрә өлкәннәрнең, остазларның үзләрен өйрәтү бик мөһим. Ә яшьләр өчен менә бу остазлык кына түгел, алар өчен гомумән кичә, калеб бар иде, бик әйбәт иде, ха, калеб. Килеп бара инде, чөнки яңа буын анда оештыручы булмады. Менә шушы форматларны китап кирәк әйбер. Аннан тыш менә шушы калеб шикелле, наверно, балалар, яшьләрне бергә җыя торган инде форматлар так кирәк тә шуны активлаштырырга. Менә шуңа, шуңа күрә яшьләр үзләреннән чыгырга тиеш. Аларга нинди нәрсә кирәк, аларга нинди ярдәм кирәк, алар нинди форматта җыелырга телиләр, алар нинди форматта Бәлки аларга остазлык дәресләре нинди форматта кирәкме? Аларның үзләреннән чыкмаса, без аларны бер ничек тә колакларына тартып, монда килегез, әйдәгез, без сезгә остазлык дәресләре бирәбез дип, алай иттереп кенә булмый. Менә шуңа күрә алар төп нәрсә, менә бүгенге сөйләшүдә күрсәтә, яшьләргә әйтелде,

Шундыйрак форматта яшьләр белән төрле-төрле иттереп кызыклы әле генә әйтеп китте бит Рәмис, тусылар оештырырга кирәк була инде. Җанландырырга кирәк, алар белән эшләргә кирәк.